Erouru kamano kendo kuom duogo neno video marwa ma kawuono. Video ni ne en special request gi one of my fans miluongo ni Pamly Vlogs. Pamly Vlogs noweyonaga message e comment section nalos video mawacho ni chuo Teruru mondu out. Koro Pamly Vlogs ang'eyo ni in Homa Bay County, koro tune in. Ka in gi madam, to koro winj weche madwaro wachogi. To ka in neno video wani mokwongo kawuono, to wakwayi ni mondo i subscribe kendo iwe comment piny kacha. An host maru ma kawuono Nyasiaya, kawuono a tugo volleyball. Donge uneno ka kawuono an athletic. A tugo volleyball matin nikech seche moko ber ka itugo mondo dendi be obed flexible kata physical physically kisungu tek eh, physically fit to nasewacho ni yani uchop video gi e 1000 subscribers mondo wachak chiwo giveaways aneno ka wadhi lakini pod wadhi mos watayo watayo koro kapok i subscribe ti watch please subscribe Ka in gi osiepni moro ma en onagi, forward ne link, nyise ni yani subscribe. Mano kende e gima kwayou kawuono. Koro, wach aot ni nokelo debate mang'eny kabisa. Lakini gimomora, ng'eny joma koseneno weche mag aot, to ok gindik ga e comment. Ka en ng'ama ong'eya to obiro to oorona message e WhatsApp kata e normal general messages ni eh! Nyasiyaya, kawuono i hit nail on, nail on the head. Jomoko be wacho ni nyisnwa gi dipo ka giterowa out. Chuo assume ga ni yani mon ok odich gi aot kisekende mobedo jaodi to mon ohero aot. Idhi penj jaodi an be awuoyo like a woman. Onge chieng ma bet dhi out jogo wa. Ema omiyo seche ma in gi madam iseketo ot koro iwacho ni ah macha wife material koro the mother of my children en koro orito nyithindo to orito home. To oyudo a friend moro ogochone ni ok warad e town wacham lunch, obiro dhi mocham lunch no. Nang'o? Nikech wahero ang'o? Wahero out. To aol to konyiso ni koro uwuok to uolo loan e Mshwari branch to udhi chamo pes loan kasto uduogo ot. Hapana. Dhi aol en loso time, en loso family time. Inyalo kata mana wacho ni ah, Saturday afternoon ama Sunday afternoon kise a kanisa to uwuok e kanisa to udhi kamoro. Unyalo kata mana ting'o chiembu. tudhi tubede park ama udhi uting'o chiembu tudhi kuonde moko nitiere kuonde moko kaka nini impala park kisumo kok in kisumo to nyaka bed ni nitiere kamoro ma unyala nyala bet kata jomodak but eh, lek kuchocho ibet upedha pedha gineu no upedho lesou moro to uchamo chiembugo tumbo mbaka tuwafan tuwinjo the ocean breeze to be kofuku ber to kik ibed stingy Kofuku ber, kaw akawa madam, tere atera e otel malong'o mondo oyier chiemo modwaro ocham. Inyise ni madam kawuono an thuolo cham anything you want. Ineno kaka upakoruga seche ma u date wa cha? Eh, jaluo generous. Jaluo en ng'ama generous kabisa. In fact ng'ama oyudo dichuo ma jaluo en jahawi. Un very generous. Kanyo to apako wuonagi. Very very generous. And also very iluongou nang'o acha? Gentleman. baby, abebo, sande timo. Omera ipako ng'ato ma wiye ok ti. By the time ma wiye chako tiyo to nosedonjo e box mobedo wife. Kanyo ema utimonwa ga godo confusion. Koro ing'eni koro kata out gi rigo wang' ibiro neno bang'e ka nosekeli wife misebet e ot. Koro ka ofuku ber, ter atera madam e hotel. To kidwaro ng'eyo ni you are failing as a husband, Ka usedak musedak samoro usedak higni abich, higni apar, higni apar gabich, higni piero ariyo, higni piero adek, to madam kitero a hotel moro amora to the only thing monyalo order en chips gi soda mar Fanta, you are failing as a man. You are failing. Chips gi soda mano order chon cha ema pod onyalo order. Manyiso ni pok i expose e maber, eh. To kineno ka koro ose upgrade koro ok en chips, onyalo wacho kata chips masala, pushini chips, onyalo wacho pilau, onyalo wacho gik ma different e menu go. Onyalo kata mana temo gima pok nochamo ga nyaka nene to mano good job. To kapod en aena chips gi soda, hee, wuod luo, hebu tem ane ni pull up your socks bwana. Ei, bang' higni higni abich. to onego bed ni kata menu be change dong kata un seche ma nukendoru samoro nuchako gi stove kuwe e stove udhi e jiko kuwe e jiko udhi e gas ka uwe e gas to udhi e kuka mano dong ugro to ka koro nukendoru e stove 15 years down the line pod una un e stove hmm? ah, ah. kata mana iwachoga ni ji koseriwore ji ariyo to nyasaye be medo guedhou koro medo jiko sufuria be nuchako ga ariyo koro gin abich auchiel hmm? samoro nuchako ji ariyo tinde nitiere jok moko be nyasaye osemedo kanyo udak godo e ot kanyo koro onego bed ni asi ugro e ot to ugro be e relationship uni ibo yudo ka seche mudhi aot nitiere weche moko munyalo goyo ma duogo ma, ma iluongo nang'o wati gi kisungu matin ma rekindle the love eh? omoko hera moro mane untiere godo cha to omiyo umedo bedo strong koro kata ka idhi tich itimo gigi to weni kori nikech isemiye time ne to kok imiye time ne to kanyo ema koro weche nitiere. Koro gik matindo tindo osechwanye. Ama kok ochwanye koa mwa to koro o assume, o ignore. Koro iwacho ni to nyako mane ohera ahera chon mane iterone pi luokne ang'o matinde otimore nikech i ignore. Seche ma pod u date ma pok ung'eru. Nyako ni biro triti kaka odwa ni mondo itrite. Hmm? Ineno kaka okeya kiang'o mane to koneno ka with the time ok ikeya to in aina kanyo en be koro ok okeya. En be koro nikech owacho ah, after all ok okeya about me. Koro sechego emiwinjo ka gik matindo tindo koro chwanye, gik matindo tindo chwanye. To ka aot ok nitiere be nyiri moko ohero aot. Nikech jomoko kowinjo aot to paro ni dhi e bar madho kong'o. Nitiere joma be mage e type of aot ma ginyalo bond godo. Koro ng'i ng'ama in godo. Ka en ja soda fanta gi chips unyalo upgrade inyise ni kawuono oteme chips masala gi. juice kata fresh juice moko ma gin ga siling mia achiel e otende moko gin mia ariyo kaka mango passion inyise ni ah abebo kawuono teme ma- different brand i expose matin to ka en ng'ama ohero be picnic eka unyalo ting'o chiemo musetedo tudhi tubet kamoro to uchamo Kaka nitiere kamoro ne wadhi e dunga iting'o chiembi tibet tichamo chiembi tineno lake tineno beautiful of that place kihero go picha tinyalo go picha a very beautiful place to nitiere be mon moko ohero out ka ang' isetere out uchamo siling alufu abich kata alufu adek kata alufu ariyo kata alufu kata mia abich kata mia ariyo to wacho ni kata koro ni imiye pesano otim godo gimoro mon ainago nyiewne present nyiewne gift To ka gift be ok ohero to kare ngesne rech obi oted ot chieng'ni iduog chon. Ngesa ngesa rech nyamami maduong' ngege madongo dongo ka marom kama terne otedi ka en ng'ama ok ohero out. Obiro feel maber. In short awacho niya, Mana kaka chwo opogore e kaka mon be opogore. Mana kaka tero ng'ato date mar chiemo nyalo moro ng'at machielo, ng'at machielo ok nyal moro. Nitiere ng'ama kitere e yie, okwang' e yie, okwang' e yie, okwang' e yie, mano date ma perfect. To nitiere ng'ama kitere e yie. to chunye koro go mani dik dik dik to oparo mana kaka nitiere nyang' e iye kanyo nitiere nitiere iluonge ga nang'o rawo oneno mana nyang' oneno rawo oneno mana kaka onyalo mana yieno nyalo lwaro gi mo o- ogine onim kanyo endo en magi gik moneno Koro gino ok more, koro ere kaka inyalo ting'e michak itere e pi? Donge ihinyo nyar wegi? Koro ng'i gima madambi ohero. Ma en ng'ama nikwongo isero, mi date matin mi kendo, mi iwacho ni koro babe, abebo, koro adwaro ni mondo ibed mama watoto. Mi ikete mobet e ot. En ng'ama ing'eyo. Kata ka nogamnigo, nung'eru matin e kuchako dak. kata seche mane ogam kane ogamu to uchako achaka dak immediately be nitiere kaka na ndalo mane uchake nung'eru matin ineno koro en ng'ama ing'eyo kasi idak kode koro wameduru hera e ot weche hera gin weche ma tekre gi ng'eny kendo wa appreciate each other koro mon be Chuo koseteri dichuo koseteri aot, chuori koseteri aot appreciate wuod luo yawa. Eeh, tho nikech otemo ochukore, dichuo mangeny ok nyal kata tero mon aot to ka otemo mochukre moteri appreciate in be. Kik koro ipar ni koro ne en gi pesa mangeny ema omiyo oteri aot. Ingeni pachwa, pachwa seche moko wacho ga ni eeh, kawuono otera aot mochamo siling aluf ariyo, ngani chal ni en gi pesa. Mmm, Koro kiny kibiro gi bajet maromo kama. Hmm? Koro nyalo bedo kata together uwuoyo ot u decide ni ah dwe ni aluf ariyo wadhi godo out. Donge out ok en expensive en ena kaka ukete gi kumo yiero. Koro mano kende. Ero uru kamano kuom watching this video kendo shout out